Lehkhabu tih nih chu Damian a ni. Khawng i kal dawn ai Damian?
Aisha. Aisha kal dawn. Lehkhabu.
Gretchen i lah kan lo lawm leh vek e che u. Che u. Lehkhabu.
Aw.
Chuan in. Lehkhabu. Aw. Lehkhabu.
Hei hi keimah ni naute a ni a. Naute naute.

Ka naute engmaw lehkhabu ka chhiar daih dawn a tih a ti ta a ka naute a a ni a e e glass up dei a ale vawiin ka video chu Q&A zawhna leh chhanna ho ka rawn ti dawn a content aw ka caption a inhmuh ang hian. Chuan chu mi hma chuan thil tha deuh mai ka rawn kawhhmuh leh lawk ang che. A ning deuh tan chuanin dul leh hemi ka sawina part hi chu lo skip ula cure skin tha deuh mai kha ka rawn hrilh leh duak dawn che a. Hei hi cure skin a ni a, skin eng nge kha umm skin care app a ni a, India a ni a. Chuan ih a tha ka tihna em em chu in hre theuh ka ke chuan dawt ka sawi duh lo a, ka hmang a ka ngeih tih a rawn sawina chhan tur kha chu ka nei lo a, cure skin bik hi chu ka hmang lo a, a mah erawh chu. Kum le naupang te thawh chhuah la nei lo tan te leh hei thil man to lutuk duh lo leh Korean skin care la hmang hrep tawh ni lo tan chuan beginners tan chuan tha ka ti em em a. Ih Cure Skin bik hi a tha ka tihna chhan chu a man a to lo va, a to loh mai bakah hianin customize a ni a. Customize kan tih chuanin nangma vun mil tura an rawn chhawp chhuah kha a ni a, huat awm em em lo tura an rawn ti. Ahh, tih dan tur ka rawn hrilh lawk che awng a, hei screen a inhmuh ang hian a app in download ang a, in download zuah ah khanin tiang hianin ahh zawhna chi hrang hrang in chhang ang a, huat in nei em tih te, damdawi ei lai in nei em, nu nau pai lai, hnute pe lai, diabetes patient i ni em tih te zawng zawng, allergy i nei em tih te in chhan vek zawh hnuah khan nangma ahh hmai kha hian technology sang ber hmang hian a rawn analyse ang a. Khata chang khanin spot corrector cream te mamawh em tih te i hmai condition a zir khanin an rawn chhawp chhuak dawn a ni chu chu a thatna em em a ni a huat leh ngaih loh em em awm lo tur a ni a chuan in lo chah ve duhni chuan ka video a caption ah leh a comment section ah khan link a awm dawn a khata chang khan in chah thei ang a chuan heta ka rawn tar lan sang sang hi hundred tih hi hemi ka coupon code hmang hian tlawm leh zual in in chah thei dawn a mahse coupon code hi a tir lama chah ho tan chauh a ni a. mi za leh za bawr vel chah tan a nih vangin in lo chah ve nghal zung zung anga ni loh chuanin ih mi an tam tawh lutuk chuan coupon code hi a valid tawh lo thin a ih customise ka tih tawh kha maw a tha em em a chuan in lo hmang ve anga a hmang tawh te pawhin ngei tak te an awm ve a comment section ah te pawh an rawn sawi ve thin a. that chuan a that leh zualna chu ah monthly check up ang hi a hran pah in engmah dermatologist doctor rawn man a awm lo va an rawn call cheu nga thlak dang lam ngaihah awm em in ngaih em tih te thla khat hnuah an rawn call cheu nga khang te kha engmah a hran pah in pawisa lak a ngai lo a ni dermatologist ina app hi an vil thlap bawk a a hi mai mai a in lo chah ve theuh ta nia.

A eng nge mawi mawi chu? Hei hi maw? Keng la ti chhe suh aw. Chuan kan video ah kan lo let tawh ang a kan content ah. Zawhna leh chhanna hi youtube a ka rawn chhan tur liau liau in instagram ah hianin Q and A tiang khanin ka inzawh tir a hei tang hian. Chuanin a va hi chuan ka chhang seng lo ang a, a chhan chu a tam deuh a video a thui lutuk ka hlau a. Chuvang chuanin a hmasa lam atang hian ka rawn tan ang a, chuan video a sei lutuk chuan kan duh tawk ang aw. Zawhna hmasa ber chu in pa hian a duat che ang. Aw kan pa hi chuan a theih tawk piah lamin min duat, mihring hi duat kan tih hianin thenkhat chuanin duat duh u chhuak te an awm a, kan thlir na zawn atang theuh te an inang lo thei a, mahse kan pa mizia ngaihtuah chuanin A pa kha ang tawk piah lam chuan min duat ve a ni. Damian-a te unau hi an damlo ngun ve tho em? An damlo ngun thei lut tawk a, hei hi chu hman atanga min en thin, Instagram-a min follow chuanin an hria ang. Thla ten kan damlo thin a, thla tir a damlo pawn thla tawp lama kan damlo leh nge nge thin a, thla khata vawi hnih te damdawi in luh chang kan nei thin a, mah erawh chu hei an rawn lian deuh a, tin supplement te ka rawn peh uar deuh a. Heng heng hian a pui ve lutuk a, tunlai chu Pathian zarah kan hrisel ve rih. Nanaua leh Bawipuia i nei a i feelings nia fatih ran lo nia kan la naupang bawk a, ka feelings hi ka sawi fiah thiam kher lo vang a, ka fa hmasa ber te an nia fa hmasa bera phir te kan nei a, kum sawmhnih kan tling awr a kha tih lai khan ka la naupanga. Hetia Vitawitea a sawi fiah thiam chi pawh hi ni lo hei, ka sawi thiam lo. Mak kha ka ti, a nu bulah va dar u an tih ringawt te pawh hian maw an rawn pian chhuah te khan hei, nu tih hming keimah an keimah leh nu kha inhmeh lo ka thil tuk a chang hi chuan in hei mak ka ti ngawih ngawih thin mahse nuam ka ti. i fit zat fit eng zat nge ka nih hi ka la in teh tha leh miah lo ka nu lat lai khan fit nghal leh inchis li vel ka ni ta maw mak deuh mai chu nu ka nih nu hian ka than belh tih hi chiang deuh in ka hre thei a ihh fa nei pa ngai nei hian a than belh theih nge ka hre lo a mi dang ho kha enge i din hmun lo sawi ve a chhin teh u fit nghal leh inchis nga ka ni in tih ho bula ka din hian ka tawi bik na hi ka hre tawh vak miah lo a nih chu maw kan in chen tluk tlang deuh thuak zel a. Hei ka tawi vak lo tih nan chu chutiang ang a din ho hian ka thang deuh aniang chang vel bawr in pa hi i bulah a tawng ve duh ve em awi am a in inrin ang hi ni lo vang a hnial hrat bawk se a maw a nghal vel tawh i tawrh tawh zawng zawng zing a harsa i la ti ber he khawvel ka dam hun chhung hian hun harsa tak tak chu ka pal tlang ve a thil hrehawm tak tak sawi chhuah theih lo pawh ka nei a mahse Ih, sawi chhuah ngam lo khawpa harsa tawh pawh, harsatna tawh pawh ka nei a, amaherawhchu chu ka sawi chhuah ngam zingah chuanin ih, ka tam chhunga ka hriat reng tur ni bawk si chu ka sawi fo chu. Ka nau ih Ruatruata boral chungchanga kha khami zan baka khawvela ka thil tawn tawha thil beidawnthlak leh hrehawmte hi ka la nei lo. Ih. In hre theuh anga kan sawi thin a, a peih tawh lo a ni ber a, suicide te lo ni bawk sia. Tih theih ka nei lo lai leh ka hmuh phak reng a a awm lai kha kha kha a hre awm ka ti ber. In pa nen i nin neih tirh a, i chhungte awm dan leh in pa i rai tih a hriat a, a awm dan. Aw hei hi chu kan sawi fo tawh a mak ve deuh mai chu ih kan bul tan na chu ni e pathian thu lo viau mahse umm pathianin min hmangaih a kan sual na te vangin min thungrun lo ka ti mai dawn nge pathian remruat hi chu thil hi lo rem fek zel ni chu mak deuh mai chu kan nupa hi hei khuanu sam suih an ti deuh ni hian tiang ang tur kha kan lo ni ve ni ka ring a kan ingaizawng rei lo a. Mahse, nau ka pai tih kan hrilh khan thil engkim kha lo fel vek. Ka chhungte tuma an thinrim lo a, min demna awka pakhat mah a awm lo a, an inbe rem nghal vek a, ka nu pawn min duat em em a, hna ka thawh teh pha lo a. Kan pa hi chu ka hrilh tirh chuan amah hi surprise stop a, mahse, rilru ha leh hlauhthawn awm keima tana rilru hrehawmna tur ang zawng khan engmah amah ah khan, a awm lo hei lungai suh ka chhungte ka hrilh anga ka nei ang che i rawn chho dawn nia i in entir nghal anga in entir na tur pawisa pawh ka rawn thawt nghal ang che a tia fel nghal duak a ni mai ka ti ang movie a kan en thin hi ang lutuk a tak ka thleng tur ang a i ngaih chuang maw in pa hi kum engzat nge kum engzat in nge in intlauhau viau mah se ahh. Thla tumin ka upa, kan pa nen hian tun kum hian kum sawmhnih paruk kan tling dawn. Kum khat chhuak ve ve kan nia thlain ka upa. Chuan ka birthday a hnai tawh tawp, ni sawmhnih pakhat hi ka birthday ni tawh, chu chu a engtik nge? Hnak tuk tuk leh hi ka birthday ni chu, ui ha mahse nu ni tawh chuan a ho vek tawh. Ahh chuan mahni an puikawp chung chang i ngaihdan umm tehdaih a, engtin nge kan tih ang, mahni an pui. Ka ngaihdan han sawi viau dawn pawh hianin hmelhriat leh hretu leh kawm hi ka ngah ve a, ka hmelhriat hnaite rilru ka lo ti na ang tih chu ka hlau khawp mai a. Amaherawhchu chu ka ngaihdan dik takah chuan Pathian nung bia kan nia, a Pathian thu lo chu ka ti ve a. Amaherawhchu mihring hi keina ka ngaihdan a lo va judge ringawt thei ka ni lo a. Min judge theitu chu Pathian chauh hi a ni ka ti a, mihring te hi. Umm tin Pathian hian freedom min pe theuh a, zalenna aah an duh duah danin an hringnun kha hmang se, keini kha buai lo ila, keimahni nunah theuh buai ila, mi dangte nunah buai lo ila, a tawpah kan thih hnuah chuanin ih kan chunga roreltu tur Pathian a awm tih kha hre reng thung ila. Tah khanin Pathianin rorel sak zawk se, keini chuan kan ngaihdan lo sawi ve vak te kha a thu in ka hre lo tah hi chuan umm chuan eng ahh in pa hi in inngaihzawn lai in a zei ve em a care che em awi kan pa anga mihring zei leh maw mihring care thiam hi nawm lo vang a in awi lo vang tak tak in mihring hi maw tawng tlem deuh zak zum deuh anga in ngaihte hi maw. In hmuh ang ah hian a lang lo lam ah hianin an kawppui te an duat duh keimahna ka tawn tawh ah pawh hei nula te kan lo ni ve a ka tih hun lai pawh khanin ih be tu te kan lo nei ve a ngaihzawng te kan lo nei ve a ngaihzawng tah khanin umm a tlangpui in ka hriat dan ah mipa tawng tam leh ri phawrh phawrh ai in mipa tawng tlem lam hianin hmeichhia te hi an duat keimahna ka tawn tawh ah chuan an care thiam bawk hmeichhia hi. Tunge i fate hi i fate ah hian fel i tih ber? Ber tia thlan tur ka hre lo a, naupang chu an fel vek a, an felna lai an nei vek nih chu maw. Mahse kan tih hei i enkawl danna zira fel chi te tiang a tih chi fak chi te i tlem a vau deuh chi te an awm a. Chuvang chuanin a enkawl nuam ang zawnga ka sawi dawn chuanin ih Damian-a hi enkawl a nuam ber a. Chuan mahse a tih lo a naah chuan ti lo vel tuk a, sawi tawng khan hei fel ber ti tur a thlan tur ka hre lo, sualna lai leh felna lai an nei theuh. Chuan kum eng zat in niin nge ni neih a harsa ve thin em? Aaa kum sawm pakua kan niin kan innei a, umm harsa e tih tur kha ni lo a chhan chu ih kan van nei a, Pathian melsawmna kan dawng nasa em em a kan nu pain Chhungte min support tha em em a, chhungte lamin ka mauna chhungkua an fel bawk a, chuan ka nu te lam pawhin min hrethiam em em a, nau ka pai tir atanga ka neih thleng khanin thil hrehawm lutuk tur engmah ka chungah thleng lo a, a hrehawm lai chu tlemin aahh mipui te lam zawk atang khanin ih tawngkam na deuh hlek kan han dawn kha kha kha tawrh kha nuam lo deuh tih ni mai. Heng he mi min sawihna hi chu chhungkua kan chanrual chuan engmah ni lo ka ti keimah chuan maw chuan pasal neih hmah hi eng nge i ngaihdan pasal neih hmah hi ka ngaihdan chuan mihring a zir a nia i thenkhat tan chuan ni e i i va nuih awm te min ti mai zel a keimah chuanin thil in influence vak chi chu ni lo a tuna pawh tleirawl tete pawn ka video in lo en thei a pasal neih hma rawh u chu ka ti duh lo cheu a. a lam hun thui takin la nei a, mahse lo nei tawh chinah chuan keimahah chuanin a nawm lohna leh a that lohna em em ka hre lova, nakina pasal la nei tur tho tho kan nia hmeichhia chu mi tunlai mipa tha an vang tawh em em a, ih eizawnna lamah te inbuai lem lo a inchawmzo dawn anih chuanin ih nupui pasal inneih hmah hi kei chuan in a pawina vak ka hre lo. Naupan at deuh laia fa han pawm nawk nawk a, nakin a an rawn len hun a nula tlangval ruah an nula tlangval hun a a nge nia inkawm rual sau sau te pawh kha a nawm a nawm chu ka ring keimah chuan mahse apply ve ngawt lo ula in zuam leh zuam loh kha a ni ve a maw harsa ve a nu leh pa nih te hi thil awl ai tak a ni lo ve a tunah khan nau phir i pai a mi e u i pai love tunah chuan nau ka pai lo. Ahh u sang sang hmeichhe naupang i awt ve tho em? Awt tih piah lam in ka awt fanu hi mak lutuk fanu hi chu maw ka awt tuna ber a fanu ka nei ngei dawn tih hriai lang chuan ka pai leh peih nghal reng a nih chu mahse pathian thu thu nia fanau ah hian kan thu lo a an rawn pian chhuai chuan an kut ke kim a an pian a ih ahh nau ahh hrisel pangngai a nih hi chuan a lawmawm ber zel tho a chuan. I pasal hi a la dam em rawn ti la ngai lo a, ui la dam ve e, lan ve ziah kha ka video i en tha lo thin a ni maw motor ah te kan rawn vawk ziah hi in pa hi a taka romantic em lang lo lam ah a tawng duh em hei chu ka chang deuh nual tawh tho a aw lang lo lam ah hi chuan tawng ve duh e romantic fe zeuh zuk zet e hetia maw sum dawn u sang sang hetia maw sum dawn vel hi a harem ti mai ila a kawng a harsa em. u sang sang hi min ti liam liam thin a thil reng reng hi thil awlsam sam a awm lo a ih pathianin hi e vi leh adama te sual thil tih sual na avanga mihring hi rim taka hna thawk a thlan tla a hna thawk tura min siam a ni hrim hrim a khawvela changkang tawh a mihring hi hahdam in hna thawh dan te kan lo thiam zel tawh zawk a mahse hlawhtling tur chuan in engmah hi awlsam awm lo ka tia keimah chuan. Tih ti mai mai thei a ni a duh chuanin ei chawp tawk lek ngei lo tawk lek chuanin mahse ah khawvel in tlan siak na te ni ta hei hausak te kan lo duh a naupang dah nawm sak te kan duh a khatiah ang thei tur kha chuanin kei awm pui nei bawk si lo fapa pathum nei bawk si. YouTube ah i tih hian video upload reng a ngai a, Instagram ah pawisa sum lak luh nan tih reng a ngai bawk a, phone khawih reng a ngai bawk a, thawmhnaw ka zuar reng a, ka zawrh dan lai hau tak chi keimah ka model vek zel bawk sia, hah chu ka hah ve lutuk ka zep lo a chhan chu ka mental health zawng zawng nen hian damdawi ei lai te ka ngah a, mahse pawimawh ber chu ka hrisel that chuan hah hi nuam ka tia umm kawng chu awlsam lo ka ti a hahthlak ve reng. A chuan in pa nen hian in nei lo ta ula ni nula senior ni ta la engtin nge i nun i hman i rin puii kha chu ka rin dan chu ka nei lo a mahse chak chu ka nei a chuchuan ka rawn sawi zawk ang a ka rin dan chu ka ka ka nih. chak ang chu ni ta mai se ka chak chu maw hma na chuan ka chak thin chu nula senior pawh ni la fani ngei ngei hi ka chak thin a nih chu chuan sap fa sap faneih hi ka chak hmeichhia ho in ni ve ber lo fa hi maw ka awt lutuk a chuanin sap naute hi hmel tha ka ti zual tup a braces min lo ti lo hram ula umm. Hei naute zawng zawk chu ka duh fek tho mahse keimah bik hian Safa neia single mom nia nula senior sum dawnna vel khawia hausa deuh nen ka chak thin tiang vel chu umm aaa chuan Damian-a te unau thum hian call hahthlak hahthlak chang teh a awm ve thin em. Awm teh reng e, nu ho chuan in inhre vek ang a, naupang chu khia kan phone ah an hlim lai chauh te an fel an awm tha duh lai chauh te kan rawn ti lang thin a, hemi phen ah hian in tih harsat deuh an nih lai hi awm a, Damian-a phei hi chu a fel in a fel em em a, a sual in a sual tawp a, a nawrh tawh te hian thlem hi har tawp a, nual nawk nawk a, mahse lungawi tawh chuan fel leh em em kha tih ang chi kha a nia. Umm, an harsa ve reng, an hlei lutuk bawk a, a kha tawkin thubuai siam that reng a ngai bawk a maw hei an tawng thei vek tawh bawk se a inhek an ching bawk se a. Fa nei belh i la tum em? Pathian zara kan dam chuan umm i fa chu pahnih khat tal chu la neih leh chu kan tum mahse tuna a hrih loh deuh hlek. In pa in eng nge a la thawh youtube atangin engzah nge tuna i lak luh? Kan pa hi chu hospital ah umm a la thawk a eng in eng ang in nge kan tih chuanin data entry operator a nia blood bank lamah a thawk a chuan aaa youtube atanga ka lak luh zat chiah hi sawi a har tawp a nih chu maw ih hmanah ang khanin youtube thianpa atanga ka hlawh hi chu a tam tawh lo a. Ih sing chu a la pel ve tho a, sing hnih khat vel chu a la ni ve reng tho a, a inang lo reng a ka video awm dan a zirtir ni ta. Mahse sponsor tu kan neih hianin a inang lo ve, sponsor tu kan ngah chuan engtin nan tuna ka video pawh hi sponsor video a nia, hetiang ang sponsor ah hianin kan hlawh hi a thahnem ve tawp tawh maw, nakinah hi chu a content pangngai tawpin youtube hi eichawna tlak a ni ang tiin in hre duh nih chuanin comment section ah han lo request ula ka rawn sawi dawn nia a bul atang. ra tin hei engtin nge hlawhawm dan te maw dawt sawi lo in i thil fak zawng zawng hi tha i ti vek nge ti vek kher lo skin care ah hian dawt sawi loh chuan maw umm ka hmang vek lo ka tih tawh kha mahse a tha ka ti vek a ka fak chin hi chu thil tha lo lutuk tur awm ang hei ahh-- Chhing leh lutuk keimah pawhin a ka hman duh loh tur hi chu ka fak ngai bik lo a, ka rawn fak ho zingah chuan Cure Skin hi hmang lo mai ila ka fak a, a chhan chu ih kumna naupang te thawh chhuah nei lo tan te chuan hetiang ang khawpa customise leh dermatologist ina a thut eh engtin nge ang a vil thlap man tlawm si hi chu tha ka ti em em a chuan ih foxtail te pawh ih ka chhungte ngeiin an hmang a an ngeih em em a tha ka ti bawk a chuanin HK Vital's collagen chu keimah ngeiin ka ei bawk a. Chuan a dang inge? Umm a dang pawh aw tha ka tih ang tlangpui hi chu ka rawn fak ve thin tin ka hmang chhin phawt thin hei a thenkhat hi chu maw hman chhin chuan ka rawn sawi umm deh dawt zawhna pawh ni lo in daimia na sawm kha chep miah suh u aw eh chuan anxiety damdawi ei tawh suh ei zel a ngai sipai huai sen lawm zual a kawm a pawh ei tawh lo turin a fight ei zel a ngai ti. Umm, ni e, tiraw he thil hi chu nia? Ih, mahse, ka doctor ruan hi a fel ve ang reng a, dose min tih hniam chak telh telh ang a ti hian ka la nghei ve theih mai chu ka ring a maw. Mahse, ka nghei hian keimah hi ka nasa thei lutuk a, engtin nge in fight ve ka hre lo, ka tunlai chu ka la zuau hrih deuh a nia nge. Ka video hi thui dawn a, umm, eng nge ka rawn chhan leh ang awh. U Sang Sang, You and your husband who fell in love first, my first time question min so tawngin ka lo let phawt a nga hrethiam lo a nawm takin U Sang Sang, nangmah leh in pa ah hianin tunge engtin nge niang duh hmasa zawk che ti mai ang? Induh hmasa zawk che u. Ka zawhna hmasa ber a ni a rawn ti a. Aaa kan nupa hian tunge induh hmasa zawk kan hre lo a kan la inzep ru ve ve a. Kan pa pawh hian a sawi duh lo a kei pawh hian ka sawi tha duh lo a. Mahse keimah hian ka be hmasa zawk a umm thianangin kan inkawm a kan inkawm ngaih lutuk a games te kan khel thinna chuanin. a hnua khan in ngaihzawn leh in bem vel pawh awmloh khan kan lo in ngaihzawn ve tawp ta a ni chu maw mahse kan inneih hnu fe ah khan facebook ah ka lut a engtin nge facebook ah i indah i khawih ve em ka tia alo khawih ve reng a kan han en a facebook ka thlalak hlui kan comment kan en a two thousand hmawr aww fourteen vel kha ka thlalak ah khan lo comment daih tawh a ni chu maw min lo hre daih tawh a kei chuan ka lo la hrelo kha lo nia mahse a sei tha duh changlo a. Ka la hre lo chu tal chu. Chuan umm engtin nge hei bak hi chu a tam tawh e. Tinge i father in law i tih len ve ngai loh i tlan ve tawh em hmm a hmasa zawk kan chhang ang ka father in law kan papa hi chu chhungkaw thlalaknaah pawh lang duh zeuh zeuh ang khawpa camera ngaina lo kha nia. Chuvangin ka respect a an duh an ngaih dan kha i an duh lo chun tih lan luih ka duh lo a, mihring hi mi zein ang lo kan nia a tawt leh ah chuan i tlan ve tawh em? Pathian khawngaihna zara kan nu pa hi ngaw ro sang hnih sawm pakua tang kum tir atang kan in nei tawh a sawm pakua sawmhnih hnih khat hnih hnih hnih thum hnih li hnih nga kum ruk kan in nei tawh a vawi khat mah kan la tlan lo a. Inthen khatiang vel kha kan la nei hrih lo, kan la tha tluang hrih a ni e. Chuan Mo i nih lai i chetsualna nuisathlak a tam lutuk kha kan che hmasa sawi ka sawi seng dawn lo. Ka video te thui lutuk ka hlau a, khati zawng ka lo ni phawt rawh se ka video min hlut sak a, min en thintu te inchungah lawmthu ka rawn sawi a, chuan min lo en ve min lo la en chhunzawm zel a, min lo subscribe lo te pawh min lo subscribe turin ka rawn ngen che. Chuan tawp kha nan hei ka nails mawi deuh hi serchhip ah nail technician thar tha tawk mai a rawn awm a hei min rawn khawih sak a free in an dawr hi SBI ah bazar SBI chungah khan a ni dawn a awmawmi spa and beauty tih vel lampang a ni ang aw chutiang chuan ka theihnghilh tawh a nia in lo pan ve dawn a ni hei a kut hnu mawi lutuk mawi rap slak slak stawp. chuanin oh lehlak ka ka video ka tih tawh hmain i kutin cheu chua kha a sei lutuk tenawm hna pawih thawh pawih thei dawn ami min rawn ti fak khan a mahni ah hei hian ka hnathawh hi pakhat mai in a dan pah loh a thleng ka sil thei a in ka ti fai thei a naupang ka buai fai thei a rawn ka bawl thei a ka sum dawn thei bawk a. Chu te mai chu ka rawn sawi dawn ni. A mawi ka ti em em a kut tin sei hi chu ka nu lat lai chang ih air hostess kan nih lai chang tawh a sei chhang anih vang hian in ka hmang thiam em em a ni tih ka rawn sawi dawn ni. Chu papai ule.